vhesi 4 ndiri kuda kuita sendinodzoka zvishoma pavhesi 3 taona kutenda kwamupostori paul basa guru ranga richiitwa mukufambiswa kweevhangeri taona nhasi rine iri paine mabasa makuru andiri kuda kutendawo ini ndiri kuda kuti kudai kwanga kuri kuenda kuna tesoronika wekutanga chapter 1 iyoyi inotidzidzisa zvezvakare kuti ndinotenda mwari wangu nguva dzese ndichikurangarirai muminavato yangu apo ndinofunga ngebasa rese remunoita mukati mwemakereke akasiyana siyana icho chishuwo chemwoyo wangu Basa rese rinoitwa ndinonzwa kuti Mwari ari kuripindira mukati maro. Ndosaka muchiona zvichinzi huyai kwaita basa, huyai kwaita basa. Zvoreva kuti during our absent pane basa rinosara richiitwa rinozodiwa kuti kana tazosvika ipapo topa kutenda Mwari pabasa riri kuitwa. Pane zvataurwa napostle Paul hamusiri kushaya chipo makamirira kuuya kwajesu kristu makapumiswa muzviro zvese handisi kuda kutaura ngepfuma iyo nyama tiinadzo pfuma mukati medzimba dzedu vamwe vane mabhizimisi vamwe vane dzimotokari vamwe vane dzimba haisi kunyange zvazvo chiri chipo chinobva kuna mwari asi haisizvo zvandinotaura nezvazvo ndiri kuda kutaura anonzi maspiritual gifts zvipo zvinopfumiswa vanhu mukati mesangano rake nekuti mupostoro paul anga asi kutaura akanangana nenyika aitaura akanangana nebasa ramwari saka kana tiri kutaura zvipo zvemweya zvinotoratidza kupfuma kwesangano ramwari mukati menyika Tikatarisa zvaitwa panapa taona pari kusimudzirwa wafundisi wari kuita basa tichiona pachisimudzirwa warapi wari kuita basa tichiona pachisimudzirwa washandiri wari kuita basa tichiona vhoronika achishongedzwa umhandara hwake kuti akwanise kufamba nahwo achiratidza nyika kuti ndo zvakaita kunamata izvi saka hapana chatiri kushaiwa tikarwarirwa tikarwara mwari akapfumisa sangano rake nekuti tinawo vanotibatsira matambudziko edu tine timu yese yamuri kuona apa havana rimwe basa ravari kuita mukabvunza kuti ndiani ari patibeti ipapapo mukaona Basa ravo ngerekushumira sangano raMwari kuti muzviro zvese zvinodiwa nesangano raMwari zviwanikwe zvirimo. Now taona basa raMwari ririmo, asi ndaida kungopa kayambiro zvishoma shoma. ndati hatisiri kushaiwa chipo kurudzira kuti zvipo zvemweya hapana chatinoti ichi hapana misi henrik inogona kuitwa kubva pamunhu nemunhu tozogumisira taakuti hazvisiri kushanda asi mupostori paul ativimbisa kuti hamusiri kushaiwa chinhu Tinoda kuti ridzoke zvishoma shoma pane basa ritaona ritaunganira pazuva ranhasi rekusimbiswa nekugadzwa kwevanhu. Basa rekusimbiswa nekugadzwa kwevanhu ndazva mutungamiri ari kutaura nenyaya yezviro zvakafanana kuratidza chiro chimwe chetaunganira chiro chimwe chinotorerwa nguva kuchigadzira kuti chifanane nechimwe asi hanizozvega handi kufanana kwega tinogona kufanana mauniform sezvezvezvi asi pane basa riri seri pane rimwe bhuku rendakaverenga rendakapuhwa navaika pane imwe chapta iri mukati inoti know your calling ziva kuti wakadaitirweiko kunamata mwari mwari haadaidzi munhu pasina kungomudaidza kwakutsveta hazviiti mwari anodaidza munhu nezvinangwa ukaona mweya mutsvene wamwari wakubata unochaona kuti ukushandisei tinozoona ndoda kuti ndidzoke zvishoma shoma vazhinji vanotora kuti tatofanana zvanaka zvabhadharana vasingazivi kuti mberi kune basa mwapinda mutimu yekutsamira chechi mwapinda mutimu yekunamatira chechi akusiri kufanana kwega mwapinda mubasa rekunamatira chechi mapinda basa rekuifambira apo ndinozosvika kumasangano makuru kuti washandiri huyai pano munoona wamwe wakugogoma nekuti watofanana newamwe forgetting kuti wausiri kuchaita basa kana ukaziva chakanaka ukarega kuchiita watotadzira mwari uri kutoziva kuti pane basa hako decision yako woti handisi kuda hangu kuita hazvina ari kukuona kuti uri kurwarere kana kuti hausiri asi decision iyoye watora kurega kuchiita watotadzira mwari munoziva kana watadzira mwari chinhu chinoitika after Panodimbuka hukama pakati pako naMwari. Unosara wakafanana nevamwe pazvipfeko, asi hukama hwako hwakange wajoiniswa nekudaizwa kocalling yako pamberi pamwari hunobva hwadimburwa ngatimbotaura zviri firisingo munozoona pakunamatira vanhu payapaya vakakutarisa tinoiti sevanhu kudaro wanotoziva kare kuti mwoyo wake uri kumutaurira ndipamusoro pekuti upenyu hwenyu vakristu ritori bhuku rakanyorwa matiri kuti apa kundonzikitirwa apa pana nyaya baa isu tozonatsurudza toenda koti aiwa murapi murapi murapi murapi asi bhuku remwoyo wemunhu raari kuverenga pamusoro pangu riri kutaura kuti apa hapana chiro ba haleluya haleluya isu tisinonamatirwa isusu tisu tinokuzivai tozongowana amburera rechechi yese rendino ndinozopona hangu kuti nepamusana pekuti kuna ana achi nepamusana pekuti kuna ana vhaika ndochizopona asi pauri kuti ndivhike bhakachira kumba kwako ndigonzwa kuti ndabatwa ndapona zvaazvisiri kuita atisiri kushaiwa chimwe chiro ndiri kupa warning kuna vanhu vari kutora mabasa matsva rambai makashingaira nekuti hakusiri kufanana bedzi kuitwa kwebasa tiri kuda kuti basa riitwe tinotenda kuti mukaona muchidaidzwa kuti kuno kwaita wapfekedzwa ibasa uye harisiri basa chete maona pakati pebasa iroro nemapuhwa pamusoro pacho pane bhandi redzvuku pane bhandi rejena zvinobatana nebasa rouri kuita ndichachengeta zvidzidzo zvechechi ino kubva nhasi nekusvika peri haleluya ndanatswa ini ndanatswa ini wobva wapiwa bhani rejena ndapiwa dzuku pamwe chete nemuchinjikwa wangu ndazvipira manje kubva izvozvi zvine kusingaperi ndichafamba najesu kristu kusvika pamaropa kunyange zvodii zvanyanyawo kani wazopepi kana muri muwo mukaonawo sei wazopepi dai uri unopapfuura here wabvepi pewachidzapa kuti tofana jesu kristu panga pasina mumwe munhu wawakuda kubvunza kuti kana nemumwiwo kudai magara mawatora wemunozoti vamwe vakona zvakuitika panopfuurika here panopfuurika panopfuurika mwari wedu atipi muedzo uri beyond our rich tinokwanisa kuedzwa nezvatinogona kukurira kana tabata mastandards ekunamata kunodikanwa kwacho tinozoti tine mwimwe wakani ine akugara uri below standard kana zvouya zvinenge zvakamesha pamukristu ivo haupo haleluya hamusiri kushaya chii tinoti makorokoto tinoti makorokoto kuda madara muchiti tese makorokoto makorokoto tiri kuti makorokoto kuti taa pamwepo asi basa ratiri pamwepo ndiro ihondo tiri muhondo nenyika inei tiri kuti makorokoto apinda basa asi kupinda kwebasa kwemunhu ari kudhiraivha nekupinda kwebasa musoja kwakasiyana wese wapinda basa unondonyorawo tsamba kana kuwatsura basa riya kana rakazoita asi kera chisoja wowatsurawo futi basa riri rakazoita asi ngeredrive ese manyi asi mashandiro vese vajoina basa iri randiri kutaura nezvaro wajoina chisoja kuti uri musoja kuti ukasauraya unoita sei ukasauraya unodii now that dream battle yemweya yakaipa tiri muhondo nenyika inei kuti tikasaikunda tiri kudini haleluya saka ndati ndakudzokorora futi muchiri kuda here makorokoto makorokoto
zvakaoma
vana vamwe vakachinja mwoyo ndakangoerima bhuku renchidzidzisa kuti israeri pakanga asvika pagungwa dzvuku havana kuramba vana kutenda kwakafanana kunyange vakanga vabva uko zvakanaka kunyange vakanga vagutsikana kuti taakuenda pakanga vasvika pagungwa dzvuku havana kuzoramba vane mwoyo yakafanana kurasikirwa murwere wakuti takwa takwa takwa takwa hatirambi tiine mwoyo wakafanana haleluya mangambobudii kuedza zvi baba betariye ngatimbotakura tiende navo Mama hondo takaona makomrades vachirwa hondo yavo mumwe akadonhedzwa pasi waitwara mapfudzi woenda kourasira kusingaone kune mhandu moti mhandu inozoganza tapedza tapedza Hama dzangu wadikani, kana mumwe wenyu pakati penyu achibatwa nekusarurama, Wagalatia chapter 6 paverse 1. Imi muri vanhu vemweya, mukaona munhu akadaro, tsvakai nzira dzakanaka, tsvakai nzira dzakanaka kuti makereke kuona kuti mwoyo wanga arasika uyu modzorana asi bhuku racho pamberi rinoti muchichenjera nekuti dzimwe nguva kubata kwaita mhandu uyu haisiri kuda uyu iwe musi chete yekuti ibate vasi wacho Amen. Haleluya. Akadzidziswa kune umwe anorwara zvichinzi kurwara uku handi kwerufu ba kurwara uku kuri kunditsvaka uku kuti mbiri yamwari ionekwe hamusiri kushaya chiro jesu kristu unoti pana lazarusi zvaitika nekuti ndinotenda kuti ndanga ndisipo kudai ndanga ndiripo dzimwe nguva waiti waita masaramusi ake ndinotenda kuti zvaitika ndanga ndisipo asvika pabwiro jesu kristu unoti ukama hwangu nemwi baba wagara uchigona kuti munhu abude asi nokuda kwekuti vanhu vakanditenderedzawo vanoda kuziva kuti ndiri kumbomutsa nemunwe wani Lazaro come out hazvizi kudhura hazvina kudhura wee nekuda kwekuti pane hukama hunogurwa neunyope kana mahuita jesu kristu anambobvira aita nyope asi ana rozhi rimwe raakamborima kana rimwe ana kumbotakura kana saki rimwe wanga asina kana gumbesu asi mweya wake ungoreva bhizi kusvikira afe ndosaka aiwane simba pamusoro pezvosese ndati amusiri kushaya chiro tichiripo here makorokoto makorokoto vachipo wamwe ngatiwasiya kuti ndichadzokerera futi tenda mumwe anosimudza roko kuti wani waye wani waye ndasarenda ndaifunga kuti zviri nyore chitatu chishanu kwete kutsamira kuti mwana wangu uri joni aa chitatu chishanu kwete kutsamira kuti ndiri kurwara chitatu chishanu kupaka kwete kuti tiri kuda kudya mabhanzi pamba pana kuti baba nhingo wari kurwara mai nhingo wari kurwara Vana vari kutambudzika mumaraini umu ndo basa raunenge uchiita chete tichipwe ah, mamwega
tichipwe vakorokoto vakorokoto nekai ndichibva
masara mwega
takwenda kuivhangeri pamwe nepano vamwe vangu vakateya kuti tichanzwa kuti jesu kristu mukorori wani asi toda kutaura nezvazvo toda kukrosa chete kuti jesu kristu aida chete kuti vanhu vari kuzviziva here yes his 100 percent mwana wadhavhidhi wari kuzviziva futi here kuti mesiya mwana komana wamwari apa vakaita cross check pevakanzwisisa kuti ndopoindi yake hawana kuzodaira nyaya yacho tapedza here havana kuzodaira pevakatanga kuti mwana wadhavhidhi yes haana kuramba kuti mwana wadhavhidhi ko inyaya yekuti tenzi yabhepii nyaya yekuti tenzi yabuda papi and dhavhidhi akazitaura ari kuhimu dzake kumapesari wanoziva wanoziva wani wanani wani wanani Tenzi ndapota. Dhavhidhi anga achitova muporofiti pachake achiziva kuti hondo dzenyika ino kuti dzive pasi pemukristu zvinotoda kupindira kwaishe haleluya saka tenzi unoti kuna tenzi wangu dhavhidhi pachake aitowo mukuru zvekutoti aitowe mambo satenziwo kwakutarisa kudariswa kwakona kurudyirwa baba kuina tenzi kwakuti tenzi wee kana zvichiita mirai neni kusvikira mhandi dzangu dzese ndaisa pasi petsoka dzangu jesu kristu aida kuinvaita wani kuti mirai neni ndiko kuti mhato dzenyika ino mudziise pasi petsoka dzenyu mukasashandisa zita rajesu kristu hamudzi kundibaidzi ndokwirira zvishoma shoma ndofunga kuti manzwa mupristi wedu ari kutaura kuti ida tenzi mwari wako nomwoyo wako wose nepfungwa dzako dzese kani dzokei kumatsamba bijana tidzokei kumatsamba makanzwa jaya riya riri kubvunzwa kuti riri kuti ndingaita sei kuti ndiwane usho kudenga saka ndinomuverengei unoverenga kuti ita tenzi mwana wako iyo anoti four fold love mwoyo wako wose simba rako rose pfungwa dzako dzese nemweya wako wose four fold love ndo dzinoda kuenda kuna mwana kune hama yako iwe pachako hazvisi kuda muporofita hazvidi ndege unongozvifananidza kuti ndinozvida here ndikadai ndinozvida here ndikaitwa kudai wapedza zvino zvatinozotsara vani ukatsarwa unoita sei asi ungada kutaura zvekumarizevha kune miso amene kuti munomu munoita sei kuti munoita kutsarana maonere aunoita kurarama kwako apo unozoona munhu wakafanana newe aine mamwe mashairo anosemesa unozoona sei kudai wanga uri wori kusemesa unofara ah, ngatimbotanga tese ndiri kuenda kunonga mabhini kuri kuitwa kuri kukufadza here ngatimudaira ipapo hakusi kudai wauri wauri kunonga nekushaiwa ndasvika pakushaya kusvika kwadokotera kubhini wainzwa sei ida mume wako sekuzvida uko unozviita pane zvese zvatingagona kuprovatira dai ndikurerukutsirei mupfumi ina razaro mupfumi ina razaro rekai ndikurerutsirei pamumwe wako sekuzvida uko unozviita mushe munde sekuzvida uko unoita iwe pachako mupfumi ina razaro mupfumi uyu haana kusungirwa mhosva yevanhu vari kutambudzika vari kudanga mvura uyu aisiro yakabvunzwa pairi mupfumi uyu haana kubvunzwa mhosva yevanhu vari kuchikanga akabvunzwa nyaya yaakatarisana nayo murombo waakatarisa aibuda achipinda achiona kushaiwa kwake aibuda achipinda achiona hurwere hwake aibuda achipinda achiona zvekudya zvake akashaiwa hanya topane nyaya yake benzi chakakonzeresa kuti murombo apinde mudenga panoitira abrahamu kuchengetedza urombo hwake kuhubatisisa kubata zvakanaka upfuwaro hwako haleluya waripo wasingadi kuva warombo kuhuenda jesu kristu akati ndiye nakagadzira zimumumu achitaura namozisi munofunga kuti mwari aitadza iri kuswatudza rurimi rwamozisi kuti rutaure zvakanaka aigona mm. kwakumubvunza kuti zvauri kuti ndinokakama akagadzira chimumumu ndiyani zvamuri kuona arombo wesawa nesu arombo kudai tinohuwenga sekunonzi wakagadzirwa nadhiabhurosi muri kufunga kuti akagadzira urombo ndiyani haleluya hangu ndinokuda ini nekuti ndinonzwisisa kuti mwari akaisa varombo panyika musi uya jesu kristu paakati imi nyaya muri kunetsana nenyaya mari marii kuti tinoda kumboisa muhomwe wotida so tinoda kukusirai nhaka isingaperi muchanga muine varombo nekusingaperi saka tiriko Eh, ndashesha kana tiri ko takagara padhoo penyu takagara pamusuwa panyu pagedhi tiriko mwari ndiye akaisa varombo achida kutesta upenyu hwewapfumi kuti wanokwanisa sei kupinda musha wekudenga akatarisa basa iri endesa paari nemiwo muchichengeta urombo hwenyu muchichengeta urombo hwenyu kwete kutukira vamwe pfuma dzavo kwete kushora vamwe nevanawo vanounza mabhanzi chengeta urombo hwenyu zvibatei pakushaiwa kwenyu zvibatei paurombo hwenyu tendesekani zvishoma zvamunowana haleluya jesu kristu ndichiguma mukaverenga mabhuku zvakanaka mitemo chikurirwa namosisi yanga iri 600 nekuraidzirawa nekuraudzira ndokudzorwa kuuya pa 10 ndokudzorwa kuuya pa 2 akazogumisirawo wani mitemo iya yese yagwamukwendereswa murenje iya yakazogumisira yava mutemo werudo ndiko kuti nyika ione kuti manga muineni uye ndiri pakati penyu musara baba ane mwanakomana ane mweya unera